Pien wan macalo mon me apar nywal dong peke ba. Tye kaka ma orubbe aruba. Wamiyo ripot ni joni tye ki jami maraco ma gitye wot iye i kin dano, atero, palapanga, tong, ma ngat mo ma otimo timmi, dano mo ma cwinye col adada. Kare ma Jon ocako bino, madi ocako bino ka keto kam i kinwa. Wan obedo lwor tutwal. omiyo lok man bot Security. Madul pa Security giwaco ni, Jo-ni ka gitye i kinwa ma gibedo labongo ayela myero gibedi. Wamiyo ripot ni jo-ni tye ki jami maraco ma gitye wot iye i kin dano, atero, palapanga, tong. Gitye ka keto caini i kom ngom pa dano ma giwoto ki GPS. Dul pa Skiti waco ni, Jo-ni ka pe giyelowa wek giti ticgi, ci okelowa kiniga twatwal. Nio ka i dite pyeradek, jo-ni ocako neko dano. Wi dul man ma giwaco ki ni Madi ni, I apar, watye ki ngat ma gilwongo ni Ovule Joe John. En tye ka telo wi dano. ariya me kalacut i apar, akuti Geoffrey, en tye ka telo wi dano ariya me kalacut i apar. Watye ki Ebong Muranga, en tye bene i kin jo ma en waene ni tye lapok ngec, won komgi ma telo wigi kelogi. Watye ki ngat ma gilwongo ni Joshua Baku, Watye ki ngat mukene ma gilwongo ni Siraj Adrani, man eni jo ma gitye ka yel wi dano ariya me Rwot oromo i apar kunnu. Watye ki ngat ma gilwongo ni Edema Alex, en tye won kom LC2. Nyinge ma oywe kwede kunu gilwongo ni Ogege. Watye ki ngat mo gilwongo alongo nyinge acel-le kene gilwongo ni Duluga. en bene tye ka yelo dano kunu matek. Ki watye ki ngat mo ma lwonge ni en Fungaro, nyer mukene gilwonge Edrema Joseph, tye i kin luyel wi dano kunu. Watye ki Nathaline Acenzo, en tye dako acel ma waniang ni tye polic, en bene tye ka yelo dano ariya me Gorbi i apar. Ngat ma gilwongo ni Marco Rafael, En wacce ni en tye retired UPDF officer, tye retired captain. En oleyo ngom pa dano madwong ata gin ki buri in rwed gang ka tek in itye i gangi dong ikelo kit koko mo keken i komi in dong ka gimaki kono gimaki pi kwo dyel giteri dong giloko ni kes me nek aye i wi ma watye ki omego mapol ma tye ka deno can i buc oweko in dong ka gitye yenyi me amaka wang ma idire ka iweko mon ki lutino gang gimiyo bwura me nek i komgi ci giringo gin gidong i gang. Pien kare ma matti gucako donyo lok obino i opic bot wa me apar watingo lok watero bot ogwok kuc, ogwok kuc pe gugamo gino mo keken i iye dawe oweko matti ocako donyo tin to otimme malit i kom wan Acholi. Omiyo aneno ni pekoni eni peko pu gwok kuc. Dong legane atye bot wun Acholi, pien wan macalo mon me apar, nywal dong peke ba. Nywal dong peke pi tyen lok-ki, co dong weng tyeko bedo ka buto kwe lum. Co weng dong gimako gio, pole mukene tye aruka, mukene tye mukene tye ajumane. Ma co dong tye ki lworo, wan mon dong watye ka buto i ot ma kenwa. Inongo ni lurok nama gitye dwong, wan ocoli dong namawa tye nok. Ci alego ni wukonywa ka wuneno kit ma mon lanye kwede ki lutino ma nongo gubyelo me ngwec kica mwaki ka ineno. Ci wan amito tito cwercwinywa madit adada pi jami ma otimme pien ma naka yam peya waneno kit. tic mo maraco nek mo macol ma ngat mo ma otimo tim ni dano mo ma cwinye col adada nyo jo mutimo gini eni jo ma cwinygi col adada ni iwa pe yom iye bene waco ni kodi gini eni pe wabimite omedde nicakke tin dong wan wabineno kit yo mo mapat pat ma omyero wanen ni kit neki eni ojukeko